abarigereria baminto korwa Mwanyagetinge. Karibu naende ase echanel yaito y'Ensika y'Omogusii. Egepindi kere Obosio Bwaito Rero naende igo ngochia kobaretera amarieta aria abagusii baito barusetie ase egesongo, bakarusia ase chikabira chinde buna Abahindi, lakini baare koyatora bobe. Omanyete Abaafrika bonsi ase babeta, ngoika barenge baatora amarieta y'egesongo bobe ekiagera mbakemanyete. Inse korabaa omofano oyomo korwa ase abaminto abagere. Aaria Oyugis, emiaka eria emekoro, ecompany yarengeo yare korosia chipara, yarenge korokwa Road Company. Bono abagaka babogere ase engencho batamanyete gosoma erieta erio Road Company buya, bakarisoma Rodi Kopanyi, naki gekogera ase are bogera aria akorokwa Rodi, Rodi, igo riaruete ase erieta ri'egesongo Rod, epara, Kopanyi erio okwo ng'a Rodi Kopanyi n'ekampuni yarengeo yare korokwa Rod Company, ase igo bagatumia erieta erio Rodi Kopanyi. Nonya Gusii Abagusii mbabwate obokong'u buna obwo kware konyora erieta gete ribwatorwa bobe. Buna bono, ase esirikari ya Kenya eria omokoloni, mbabwate chidepartment ao ao. Na bono edepartment eyemo eyarenge korokwa Public Works Department. Ng'a nayaiga ng'a Public Works Department Obweng'e bwaye igo barenge koriika PWD, PWD, P for Public, W for Works, and D for Department. Ekero omogusii achia koigwa omosongo agoteeba ng'a genda ase. PWD department ere agateba Chaburuti. Bono omonto kare gokora emeremo na PWD gose public works department abagusii bare goteba ng'a yaya oyo ominto iga agokora emeremo aari Chaburuti. Igo ng'a PWD nari bare gosibwatora Bakariatora rende barabwo ng'a eyio nchabuti, abwo nabagusii baarenge igo. Buna bono naende, egento kere abagusii baare goteba ng'a eyio eyio nemeremo yotiaga, takona gonkoria emeremo yotiaga. Ekero abanto barenge kogenda echela aaria Kisumu. Ekiagera echela etaraba iga gusii, echela yarenge egesumu, yare korokwa Kodiaga. Bono omogusii gakoigwa Kodiaga, ere oteba Otiaga. Egasi ya Otiaga nigo ogonkoria emeremo otari kong'akana, buna amabusi aria arenge kogenda. Arikodiaga akorigwa emeremo, omonto gasibirwe atari goakana, ekagera bagacha goteba ng'a a eyio ne yotiaga, eyio ne emeremo yotiaga eyio igo baminetie kodiaga. Egento kende nkere kware koigwa abagusii bagoteba timanyeti gose nabo bagokwana, lakini rero abanto abange konyara bari gwatora erieta eri. Bare goteba ng'a emeremo meremo ki bana akare gokora? Bateba ng'a iga agokora emeremo ya okirimiti. Emeremo ya okirimiti igo yarenge emeremo mokorosia an agreement. Agreement nere omogusia asinyetu gwatora. Agateeba Okirimiti, Agreement, Okirimiti. Iga egasi y'Okirimiti tari yarenge emeremo emebe, korende iga yarenge emeremo y'okobwatana mwariikerana nse erinde kwamanya gokora emeremo eyio. Eyio nero yarenge emeremo y'Okirimiti. Endagera nere tokoria, Abagusii bakoroka chimbisi. Chimbisi tiriri ase egeswaeri, tiriri nonya na ase egesongo. Abasongo erieta babwate nigo rire peas. Ekero omogikoyo achia koigwa erieta eri iga, ekiagera nabo batangete goika abasongo ang'e, bono barobwo riria bagoteba bagoteba peas, bagateba mbiis, nonya na abakamba nabo igo. Bagaancha gochiatora, Mbiisi! Abagikuyu bagateeba, Mbiisi! Omogusii ogochia koigwa ring'ana erio, agateeba, Chimbiisi! Igo chimbiisi igo chire riru gose ring'ana riria riruete korwa ase erieta peace. Erieta rinde. narirorio riabeire rigokorekania abanto ng'a ng'aki riachete, nerieta enderi. Enderi naria ase abanto bakoira amabere bapima, omonto kabwate eng'ombe akamire oira ochia gopima, eyio abasongo bakoroka edairy. Bono ekero omoika oye achia koigwa erieta dairy, akariatora ndairy. Omogusii ogochia koigwa ere agateba, Endeiri, gose enderi, iga enderi na erieta dairy, take it to the dairy, erinde onyare gopima amabere ayio. Nonye ntagete toratigere abwo, goika naende engaki ende mbaretere amarieta ande.